Sumdawnna leh sum enkawl thiamna I will teach you to be rich Mizo Book Review Chibai vek u, Tun tumah hian Personal Finance leh Harsangna chungchanga lehkhabu lal tak pakhat kan zir dawn a ni. He lehkhabu ming chu I will teach you to be rich a ni. He lehkhabu hi Ramit Sethi in a ziak a, a thupui chu sum tam zawk neih dan chauh ni lovin sum i neih te enkawl thiam dan leh i duh ang taka nun i neih theih dan a ni. Mi tam tak chuan hauhsak dan an duh ni mahse zawhna pawimawh chu sum tam Ka ni hunah kan enkawl thiam angem? Sum tam neih chauh hi a tawk lo. Sum enkawl thiah hi a pawimawh zirna pakhatna. Hausak tih chu eng nge? Mi ti hian hausak tih an hriat dan a hrang. Mi pakhat chuan kal man to neih chu hausakna a ti. Mi dang chuan inlian neih chu hausakna a ti. Mi dang chuan bank account a sum tam neih chu hausakna a ti. Mahse lo mitsen tih a ngaih danah chuan hausak tih chu sum tam neih chap a ni lo. I luang taka i nun theihna pawh a ni. Entir nan mi pakhat chuan sum a nei a, mahse a hun zawng zawng na a mang. Mi dang chuan sum a nei a, a sum enkawl thiam a, a hun pawh a duangin a mang thei. Mi pahnih te zingah tu nge hausakna dik tak a ni. He zawhna hi kan ngaihtuah tur a ni. zirna pahnihna sum chungchangah rilru dik nei hmasa loh. Sum enkawlnaah hi bank account emaw, investment emaw atanga a tan hmasa ber lo. Rilru atangin a tan hmasa. Mi tam tak in sum chungchanga ngaihdan dik loh an nei. Hentilain sum tam ka neih hnuah pawisa Call ka ti ang, sum ka nei tam nuah investment ka tan ang. Tun nu ah sum ka mang vek ang, nakin ah kan enkawl ang a ti. Mahse nakin chu a lo then leh, hunah thil dang a lo awm leh thin. Chuvangin sum enkawlna chu tunah hian tan a ngai, zirna pathum nga. Pawisa khawl chu i pawisa lak luh aia i tih thin tur a ni zawk. Mi pakhatin thatin sing ni a lawh a, midangin sang nga lawh. Mahse pakhatin sang ni an dahkhawm thei a, pakhat dang chuan sum zawng zawh a hmang lo. Tuna zawhna chu tu nge saving tha zawk ni? Income tam zawng nih chu a tangkai. Mahse income tam zawng nih chauh chuan hausakna a guarantee lo. Saving habit a pawimawh. Chuvangin income ka phung hnuah saving ka ti ang ti aiin income ka neih apiangah saving ka dah khawm ang. Tih rilru hi nei zawh rawh. Zilna pali na. Sumi neih teh automatic a enkawl rawh. Rami chhantiam method pawimawh tak pakhat chu automation a ni. Awmzia chu sum enkawlna chu mahni rilruin nitin thlukna siam lovin system in a kalpui. Entir nan income i dawn ve leh saving atan sum pakhat dahrhan Investment atan sum pakhat dah hran, expense atan sum pakhat dah hran. Hei hi i system ah i siam tawh chuan ni tin tunhrang ah saving ka ti em tih zawhna i inzawt tho lo. System in a kalpui. Hei hian discipline a tichak zilna pangngai na. Sumi manna hre rawh. Sum enkawl ruh chuan i sum kalna hriat hmasa rawh. Thla khat chungin i sum, i manna zawng zawng ziak rawh. Entir nan, ei leh in, in man, phone leh internet, transport, shopping, entertainment, saving, investment, hemi zawng zawng i ziah chuan i sum khawi lam ang nge a kal tam beuh tih i mu ang. I sum kalna hriat chuan i thunun thei I sum kalna i hriat loh chuan sum tam zawk i lawhpuiin a lal mai mai thei. Tuna kan zir tawh chu hausakna tih chu sum tam neih chauh a ni lo. Sum enkawl thiamna chu rilru dip neih atangin a tan. Saving chu income zat aia habit a pawimawh zawk. Sum enkawlna automation siam rawh. I sum i manna hre rawh. He lehkhabua thuchhuah pawimawh pakhat chu sum i thu nun loh chuan sum chuan nang a thu nun ang. Chuvangin sum tam zawng neih hmai tum lovin sum i neihte enkawl thiam hmasa rawh. Kan zir tawh chu hausak tih awm zia, sum chungchangah lunluting neih, saving habit, sum enkawlna automatic a siam, i sum i manna hriat, tunah conscious spending, credit card, debt leh sum manna ruaman dan kan zir ang. Zirna parukna, Summan, fimkhul tih chu summan zawng zawng ti tawp tihna a ni lo. Mi tam tak chuan sumhumim duh avangin thil lei zawng zawng an ti tawp duh. Mahse, sum enkawl thiamna chu thil lei zawng zawng ti tawp tihna a ni lo. I duh leh i mamawh thil te lei theih chu a pawimawh. Mahse i sum zat leh i tum te then theihna ang zelin sum mang rawh. Entir nan, coffee i duh em? I duh chuan i lei thei. Mahse tha tin i sum zawng zawng coffee ah i mang a, saving emaw, investment emaw i ti thei loh chuan chu chu harsatna a ni. Chuvangin thil i lei i tuh rei rawh, mahse i sum thu nun chungin rei rawh zilna pasaluihna har fim taka sum man dan. Ramit Sethi a thuchhuah pawimawh tak chu har fim taka sum man a ni. A awmzia chu i sum chu i duh leh i ngaih pawimawh ber thil teia hmang rawh. Midangte sum mang dan entawn suh. Mi pakhatin restaurant ah a ei duh, midangin phone thar a lei duh, midangin a zin chhuak duh. Nang chu eng nge i ngaih pawimawh? Chu chu hre loh. I ngaih pawimawh loh thil teh sum tam lutuk mang lovin, i ngaih pawimawh thil teh sum mang a tha zawk. Zirna pariatna Loyang lak hi man thiam a ngai. Loyang lak hi a tha emaw a tha loh emaw tih mai tur a ni lo. Man dan a innghat, i sum neih ai a tam i lei a, tha tin i leiba i pek zo thei loh chuan loyang lak hi harsatna a siam thei. Duhzawng chu a pung zel thei chuvangin loyang i mang chuan I leiba i pek theih zat hre rawh, hun ruata pe rawh, i sum neih aia tam lei suh. Loen chu Manro mai a ni. Man thiam loh chuan Manro chu harsatna a lo ni thei. Zilna pakuana. Leiba hi fimkhul takin an kawl rawh. Leiba zawng zawng hi a inang vek lo. Leiba thenkhat chuan harsatna an siam nasa. Leiba dang erawh I tum neihna fen tura man rawh a ni thei. Mahse leiba lak hma zawhna pawimawh tak zawt rawh. He leiba hi engtin nge ka pe zo ang? Duh zawk eng zanh nge ka pek ang? Kum rei zawk chuan eng zanh nge ka pek belh ang? Ka inkham hi a tawk angem? Heng zawhna te hi chhang hmasa rawh. Zirna pasawmna. Saving leh spending inkala balance a ni lo. Chhum enkawl chu saving chauh a ni lo. Spending chauh pawh a ni lo. A pahnih te inkala balance a ngai. I sum zawng zawng dah khawm ila, nunah i lawm thei loh chuan a tha lo. I sum zawng zawng hmang lal ila, nakin a harsatna i tawh chuan a tha lo. Chuvangin, tu hmun atan hmang rawh, Nakin atan pawh dah hawm loh. Hei hi sum enkawl thiamna a ni. Zilna sawm pakhat na. I duh bel thil teah sum mang tha zawh pawh. I sum chu i duak kiangah mang vek suh. Mahse i duh bel thil te chu i sum manna atangin paih vek suh. Entir nan travel hi i ngai pawimawh em? Chuan travel atan sum rawlh rawh, family nen hun man hi i ngai pawimawh em? Chuan chumi atan sum leh hun rawlh rawh, hemi avang hian sum enkawlna chu i duh thil te tih chianna a ni lo, i sum mangin i duh ang taka nun i siam thei tihna a ni. Zirna sawm panihna.

Tunah kan zir tawh chu sumhumhim tih chu thil lei zawng zawng tihtawp tihna a ni lo. Conscious spending mangin i sum, i ngaih pawimawh ber thil te a mang rawh, credit card hi mang thiam a ngai. Leiba lak hmaah repayment ruahman hmasa rawh. Saving leh spending inkalah balance nei rawh. I duh ber thil te ah sum mang tha zawk rawh. Thatin summanna ruahman hmasa rawh. Kan zir tawh chu Wish tih awmzia, Saving Habit, Conscious Spending, Credit Card, Leiba, Summan na ruaman. Tunah chuan Investment chungchang kan sawi dawn. Mi tam tak chuan Investment tih an hriat chuan sum tam tak ka mamawh an ti. Mahse Investment tan Chhuah nan sum tam tak a ngai lo. A pawimawh zawk chu runrei tak discipline leh thuchhukna dik a ni. Zirna sawm pathumna. Investment chu eng nge? Investment tih awmzia chu tunah sum i dah a. Nakina a a pung zawk tura beiseina nen i mang. Entir nan i sum i reh a, business emaw, company emaw a tha chuan. Pawn lei nua i sum chu a pung thei. Mahse investment hi gambling a ni lo. Investment ah risk a awm. Chuvangin investment ma i hrethiam hmasat ngai. Lesson zirna sawmpawlina early start hi a pawimawh. Investment ah thil pawimawh tak pakhat chu hun a ni. I tan ma chuan compounding in hun lei zawk a ni. Entir nan mi pakhat chuan kum sawmni panga investment a tan, mi dang chuan kum sawm thum panga a tan. Mihni insum zat an dah pawh ni se kum sawmni panga a tan chuan humlei zawk a ni. Chuvangin sum tam Ka neih nuaih ka tan ang tih aiin ka neih zat angin ka tan thei tih rilru hi a tha zawk zilna sawmpanga na. Compounding chu i thian tha tak a ni thei. Compounding awm ziah chu i sum pung tawh chu a pung leh zel. A hmasa a tlem ang, mahse hun lei nuaih a danglam nasa thei. Hei hi vawi khat emaw vawi ni emaw? chuan i mu chiang lo vang. Mahse, kum tam tak chung i chhunzawm chuan a thil tih theihna i mu thei ang. Chuvangin investment-ah patient hi a pawimawh, zilna sawm paruk. Investment fee hi enfiah rawh. Investment tia sumpek belh tur a awm thei. Hei chu fee kan ti. Fee a ṭem emaw, a tam emaw tih hi thil te niin a lang thei. Mahse, kum tam tak chungah fee in i return a tihniam thei. Chuvangin i investment ṭhan mah fee eng zat, eng service nge ka dawng, return hi engtin nge a kal tih te hrethiam tum rawh. Fee te pawh kum reinuah a lian thei. Zilna sawm pathawlihna market a cha hian lo vek suh. Investment market chu a kal zel, a that hun a awm, a niam hun pawh a awm. Market a niam hian mi tam tak an la, kan sum zawng zawng ka lo ang tiin an ngaihtuah. Mahse long term investor chuan market a niam hian lo mai lovin a plan chu a en leh thin. Investment hi hun lei tak atan i luat chuan ni khat emaw tha khat emaw market movement chauh enin thu thukna siam mai suh zirna sawmpariat, long term thinking, rawmit seti a thu chhuah pawimawh tak chu thumin kawl hi hun lei tak ngaihtuah chungin tih a ni. Ni khat chunga sumsiam Tam tum aiin kum sawm kum sawm ni emaw, hun rei zawk ngaihtuah rawh. Investment ah pawh hei hi a dik. I sum chu nitin ena market a niam apiangin loh chuan i lel luah buai thei. Mahse plan i nei a, hun rei tak i ngaihtuah chuan i ṭuṭukna a nghet zawk. Zirna Sawmpakua, Investment chu i tum nena inmil rawh. Mi tin investment goal chu a inang lo. Mi pakhat chuan retirement atan a invest. Mi dang chuan inlei tur atan a dahkhawm. Midang chuan a fate zilna atan a ruat. Chuvangin investment ma zawhna hi zawrh rawh, enga tan nge ka invest? Gold i hriat chuan pen siam awlsam zawk zilna sawm nih. Risk hriat thiam rawh. Investment zawng zawnga risk a awm. Return sang zawk beisei chuan risk pawh a sang zawk thei. Chuvangin midang investment an ti avangin. Nang pawh copy mai suh. I financial situation i goal leh i risk tolerance te ngaihtuah rawh. Thil hrethiam loh a sum tam lutuk dah mai suh. Hrethiamna hmasa rawh. Investment a dawt nan tunah kan zir tawh chu. Investment hi tunah sum dahin nakinah a pung zawk tura beiseina a ni. Early start hi a pawimawh. Compounding chu hun lei takah thil tih theihna lian a ni. Investment fee hi en fiah tur a ni. Market a niam chuan lau nghal mai suh. Long term thinking nei rawh. I investment goal hre hmasa rawh. Risk tha thiam lovin investment ah lut suh. Investment chu sum tam neihna teh tana thil chauh a ni lo. Mite pawhin hun lei takah sum te deuh teh te tan an thei. A pawimawh ber chu kan hmasawnna, discipline, hun lei tak leh plan a ni. Kan zir tawh chu saving leh conscious spending, credit kal leh leiva, investment bul tan dan, compounding, investment fee, risk, long term thinking, tunah chuan thil pawimawh tak dang pakhat kan sawi dawn. Engtin nge kan inkham tih pun theih ang, saving hi a pawimawh. Investment hi a pawimawh, mahse, i income i tihphun theih chuan financial goal then chu a awlsam zawk thei. Zirna sawm ni pakhat, saving chauh ringawt suh. Mi pakhatin thatin sing ni a lawh, a sum man dan a fimkhur le, mahse a income chu a pung lo, a saving zat pawh a tem. Chuvangin saving hi a pawimawh mahse, Inkham tihpun pawh kan ngaihtuah tur a ni. Thumen kawlna zawhna pahnih nei rawh. Engtin nge ka sum ka hmu hmim zawk leh engtin nge ka inkham ka tihpun zawk? Zirna sawmhnih pahnih. Skill tipung rawh. Inkham tihpun kawng tha pakhat chu thiamna tihpun a ni. I thiam naih tih that chuan na tha zawk i mu thei, salary sang zawk i dil thei, customer tam zawk i dawng thei, service tha zawk i pe thei. Entir nan cooking i thiam em? Editing i thiam em? Graphic design i thiam em? Sales i thiam em? Computer skill i thiam em? I thiamna chu tihzat zel law, tithat zel law, skill chu hun lei takah income siam thei. Zilna sawmhnih pathum salary tihpun tura dil ngam law. Mi tam tak chuan an salary chungchangah an boss an be duh law, an ngaihtuah ka dil chuan min mu lovang. Mahse i performance a tha a, i company tana i velu i lantir theih chuan salary increase deal hi thil sawl a ni lo. Mahse deal hmaah i thil tih te ziak rawh, i result te muh tir rawh, company tana i velu hret tir rawh, engzat nge i deal tih ruahman rawh Sum ka mamawh tihahin company tana velu ka siam tih hmanga sawipui rawh. Zilna sawmhnih pali, side income. Tunlai khaw vela income source pakhat chauh neih hi mi tam takin an duh lo. Mahse, side income siam chuan income tihpun kawngthal a pe thei. Entir nan, freelancing, YouTube, online salvise Teaching, Product zual, Digital Skill, Sumal Sumdawnna, hengte hi mi tin tana a inang vek lo. I thiamna leh i hun awm zat ang zelin tan rawh. Zirna sawmni panga, Sumdawnna chu income tihpunna kawng pakhat a ni. Sumdawnna hi income tihpunna kawng pakhat a ni. Mahse business hi manmawh taka tan mai tur a ni lo. Customer mamawh masa hria loh. Customer mamawh i hriat chuan product emaw, service emaw i pe thei. Chuvangin sumdawnna zawhna pawimawh chu miin eng nge an mamawh tih a ni. Chu zawhna. Changthei chuan sumdawnna aile tha i mu thei, zir nasawm nih pawh rawh. Rep chu man rawh a ni. Business ah Rep hi a pawimawh, mahse Rep neih zawk vek hi goal vel a ni lo. Rep chu business tihpunna atan, sumhumhimna atan, investment atan, Emergency atan man theih a ni. Lab chu hmang lo mai lovin Mekena Masawmna tu lam man ruah mang lo. Zilna sawm ni pasarih. Income tihpun hian spending pawh tihpun pui suh. Hei hi thil pawimawh tak a ni. Income a pun chuan mi tam takin spending pawh an pumpui. Entir nan tha khatah sing thu mi loh, nakinah sing nga i loh, mahse, sing ni i loh lai ang bawkin saving i teng i ti leng loh a, spending a pumpui chuan i financial situation a danglam nasa lo. Chuvangin income a pun chuan saving pawh pumpui rawh, investment pawh pumpui rawh, i lifestyle chu awm theih angin vawng fimkhur rawh. Zilna sawmni pariat, I duh ang taka nun tula sum mang rawh. Ramit Sethi a thu chuah hi thil pakhatah a khawm theih rich tih chu chhum tam neih chap a ni lo. I sum chuan i duh ang taka nun i neih til theih tur a ni. Entir nan, I family nen hun man hi i ngaih i ngai pawimawh em? Travel hi i duh em? Education hi i ngai pawimawh em? Health leh fitness hi i ngai pawimawh em? Hengte hi i sum plenah dah rawh. Mahse i duhbel thil te atan sum luat theih nan i ngaih pawimawh loh thil teah sum manglal suh. Zirna sawm nih pakua. Financial Freedom, Financial Freedom tih chu sum tam lutuk neih tihna chauh a ni lo. Awmzia chu i sum dinhmun in i nun hrukna zalenna a pe. Entir nan, Na i chahsan duh a, mahse sum mamawh avangin I tan san thei lo chuan financial freedom a la thlen lo. Mahse, saving, investment leh income source dang te i nei a, na thu chungna zalen zawk i nei chuan financial freedom i pan mek. Zirna sawm thum. I money system siam rawh. Tunah kan zir tawh zawng zawng hi system ah hawm rawh. Income i dawn chuan saving, investment Bill leh necessary expense i duh thil te atan sum rawh rawh. Hei hi thatin system ah siam rawh chuan sum enkawlna chu a awlsam zawk. Tunah kan zil tawh chu saving chauh ringawt suh, income pawh tihphun tum rawh, i scale tipung rawh, salary increase dial ngam rawh, side income siam theih kawng zawng zawng rawh. Sumdawnna manga inkham tihphun theih dan ngaihtuah rawh. Lab chu manlo tha takah mang rawh. Inkham a pun chuan spending chauh a pung pui suh. Financial freedom chu i tum bel zinga pakhat ni se. Tunah kan mu chiang ta, sumhum him, sum mang thiam, investment, inkham tihphun, financial progress, Mahse, heng zawng zawngte chu hun khat chunga ti zawh theih a ni lo. Hun a ngai, discipline a ngai, chhunzawm a ngai. Final part-ah, I will teach you to be rich atanga kan zir te chu practical plan-ah kan siam ang. Tunah kan serious chu a tawh rum kan hreng ta. Kan zir tawh chu saving, conscious spending, Credit kal leh leiba, investment, compounding, risk, income tihpun, side income, sumdawn hna, financial freedom. Mahse book review kan tih zawh mai tur a ni lo. Kan zir te hi kan nunah kan man a ngai. Chuvangin tunah Thirty Day Money Challenge kan siam dawn. Zirna sawmthum pakhat. I sum dinhmun hre hmasa rawh. Hmasawnna tur chuan i dinhmun hriat hmasa rawh. Tunah hian ziak rawh, Income, Monthly Expense, Saving, Investment, Debt, hei hi i dinhmun hriatna a ni. I dinhmun i hriat loh chuan mai sawn leh sawn lo pawh i hre thei lo. Zirna sawmthum panih. Nikhat atang ni sagih, Explain Tracking, Kalmasa chungin i sum manna zawng zawng ziak rawh. Cheng sawm emaw, cheng za emaw, sang khat emaw ni se ziak rawh. Thil ta tak te pawh kal khat nuah i sum kalna en leh rawh. I mu thei ang, hei hi ka sum ka manna tam lutuk tih emaw, Hei hi ka ti tlem thei tih em aw? Zirna sawmthum pathum, nilêt atang ni sawm pali, saving system, tunah saving system siam rawh, income i dawn vel leh saving atan sum pakhat dah hran rawh, a zak chu i rinmawnh ang zelin ruat rawh. A tlem pawh ni se Ligula saving chu a pawimawh. Saving hi i dah nuah chauh mang lo rawh. Ni sawm panga tang sawm ni pakhat. Investment plan, Investment tan mah i goal hre rawh. I zawhna teh. Enga tan nge ka invest? Engtik kum ang nge Sum ka mamawh. Risk engzah nge ka tual theih? Eng eng investment nge ka hretthiam? Hretthiam loh investment ah sum tam lutuk dah mai suh. Investment hi long term plan anga ngaihtuah suh, ngaihtuah rawh. Ni sawm ni apa sawm ni pahnih atang ni sawm thum income tihpun tunah income tihpun kawng zawng rawh. I thiamna pakhat thang la ti tha rawh. Entir nan video editing, cooking, sales, computer skill, teaching, online work, small sumdawnna, skill pakhat chu hun tih tih that zel chuan nakina income source a lo ni thei. Lesson, Zilna sawmthum paruk i rich life chu hre rawh. He buka thu chah pawimawh tak pakhat chu rich tih chu sum tam neih chauh a ni lo. Nang chuan rich life tih chu eng nge i ngaih? Chhungkua nen hun tam man. Travel, Nazalen, Business, Retirement man kham, education, i duh zawng hre rawh, chumi atan chuan i sumpuia an siam loh, zirna sawmthum paw sawrih. Sum chu man rawh a ni. Sum hi kan nun pumpui thunun tula siam a ni lo. Sum hi man rawh a ni. I sum i enkawl thiam chuan emergency-ah i inbuatsaih thei, i tum tei then thei. I chhungkua i tanpui thei, i hun i zalentil thei, i duang taka nun i siam thei. Chuvangin sum mang fimkhur rawh, mahse sum avangin limna zawng zawng luh suh. Zirna sawmthum pariat. Midangte nena inkhawmpial suh. Social media pakhatin kal tha la lei, midangin in tha la lei, midangin a travel a kal, nang chuan anmahni ang ka ni ve loh avangin ka lawhchham tih lil lu nei suh. Mi tin financials journey a hrang, i dinhmun, i income leh i goal nen mi lo zawkin plan loh. Midangte nen in compare lovin nimin nena in compare zawk loh. Zirna sawm thum pakua, Small Steps, Financial success hi thuthluk nan lian pakhat atangin a lo thleng fo lo. A tan dan chu saving te, expense control, skill zir, investment regular, Income tih hmun, debt enkawl te atangin a ni. Tih te te erawh hun lei takah lizalh lei an thei. Zil na sawm lei. He book a lesson pawimawh ber, I will teach you to be rich, kan chhiar nuah thuchah pakhat hi kan vawng tur a ni. Sum i neih tam ber hi a pawimawh ber lo. Sum i neih teh i enkawl thiam ber hi a pawimawh. Saving nei rawh, investment zil rawh, income tihpun tum rawh, i duh thil teh sum mang tha rawh. A thupui ber chu i sum mangin i duh ang taka nun siam rawh. He series chunga kan zir te chu sum hum him, income i dawn atanga saving hi bit siam rawh, sum mang thiam. I duh lo thil teh sum mang lal suh. Investment, Hun lei tak ngaihtuain investment zir rawh. Income tihpun, Skill leh side income manga income tihpun tum rawh. Sumdawnna, Customer mawh, customer mamawh te hre rawh, value pe rawh. Financial freedom, Sum mangin i duh ang taka nun i neih theihna siam rawh. Tunah he book review series hi kan zo ta. I will teach you to be rich chuan mitin hausak turin a tiam lo. Mahse sum enkawl thiamna leh sum chungchanga rilrudik min zirtir sum tam zawng neih mai chu goal ber a ni lo. Sum i neih te enkawl thiam rawh, saving siam rawh, investment zir rawh, income tihpawn tum rawh, I duh thil te ah sum mang tha rawh. Chu vangin tun nge tang hian thil pakhat tal tan rawh. Chengza dah khawm em aw, expense pakhat tih ta em em aw, skill thal pakhat zil em aw, income tihphun kawng pakhat zawn em aw, thil te tak te chuan hun lei takah danglamna lian a siam thei. Ka lawm e, Lalpa'n hmawsam che ve se.